Insellmilkom u nilqagħkom għall-ewwel episodju tar-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti tal-Professur Ġużè Galea. Lejlet il-Għid tal-aħħar sena tal-Kavallieri f'Malta, ix-xemx niżlet u daħal il-lejl. Kif sar minn dejjem ta' dejjem u kif jibqa' jsir sakemm Jieqaf it-tidwir bla qiegħda tal-ħlejjaq fil-beraħ tas-smewwiet. Wara li nfirex id-dlam li għatta l-ibliet u l-irħula, il-ħajja bieżla u ħabrieka refgħet mix-xogħol tal-jum, imma ma waqfitx mir-ritmu tagħha. Il-ħajja hi sensiela ta' ġrajja li jissettqu minn ħin għall-ieħor fil-milja taż-żmien. Ġrajja ta' ferħ, ġrajja ta' niket, ġrajja li jolqtu lil ftit nies, ġrajja li jqanqlu l-kotra, kollha midmumin bejniethom u kollha imnisslin minn setgħa misterjuża. Għalhekk, wara li d-dawl tal-jum jinbidel fid-dlam tal-lejl, il-ħajja ma tieqafx u ma tintelifx f'nagħsa ħelwa, iżda tibqa' ħarkiena u medija fi ġrajjiet mhux inqas importanti minn dawk illi jsiru fid-dawl ta' binhar. Fil-lejla li semmejna, Ġraw bosta ħwejjeġ fil-gżira tagħna, imma tnejn minnhom taw bidu għan-nisġa ta' dan ir-rumanz li qegħdin naqraw. Iż-żewġ ġrajja kienu Ballu fil-Belt u mewt ta' missier ta' familja f'raħal. Il-ballu ingħata fil-Palazz ta' Parisio, waħda mill-akbar u mill-isbaħ djar tal-belt. Il-ġmiel u s-simetrija tal-palazz minn barra huma xhieda tal-għana, tiżjin, kobor u tqassim tiegħu minn ġewwa. Swali għolin, kuruturi wesgħin, turġien ħfief, loġoġ imdawlin, skulturi u rħamijiet, kull fejn wieħed idawwar għajnejh. Is-swali kbar, miksijin b'damask u magħmrin b'mobbli tal-kewba, ġews jew ebanu, kienu mdawlin minn linef tal-kristall ta' Venezja u b'razzi indurati imwaħħlin mal-ħitan. Kien hemm pultruni u siġġijiet tal-bellus jew tal-ġild, imwejjed mgħobbijin bil-fided, tapiti tal-Persja, rotob qishom dar ta' nagħġa u pavaljuni u purtieri tal-imbrukkat. Fl-irkejjen u fuq l-imwejjed kien hemm vażuni kbar tal-Majjolka mimlijin bi ħdan ta' ward li bi fwieħtu kien jimla l-arja. Id-dawl tal-linfi, tal-brazzi u tal-kandilabri kienu jsawru bħal dija, dija mżewqa bil-wien tal-fjuri li kienet tpaxxi l-għajnejn, filwaqt li r-riħa tal-ward, il-fwieħa tad-dami u tal-inċens jikwi fil-baċili kienu jidħlu fl-imnifsejn u jgħaxxqu l-qlub. Dawl u dija, fwieħa u ġmiel kienu jitferrxu f'kull rokna ta' dak il-palazz, jimlew il-qlub bil-hena, inisslu tbissima fuq ix-xufftejn u jxaħxħu ruħ il-mistednin. Sa minn filgħaxija, quddiem il-palazz kienu nġabru ħafna nies kurjużi biex jaraw il-mistednin daħlin għall-ballu. U kien hemm tassew x'wieħed jara? Kull naħa tal-bieb, imwaħħlin mal-ħajt, kien hemm brazzi tal-ħadid bil-banjijiet jixgħalu fihom biex idawlu t-triq. Il-ħġieġ tat-twieqi kien ileqq qisu pjanċi mikwijin, mal-gallarija kienet imdendla fal-drappa tad-damask aħmar u fuq iċ-ċint tal-bejt kien hemm ringiela fjakkli bin-nar iħeġġeġ fihom. Quddiem id-dħul tal-palazz kien miksi b'weraq tal-iklien u tal-liedna, u żewġt irġiel parrokki u livrija kienu waqfin, jistennew jaslu l-kalessi biex jiftħu l-bieb, iniżżlu l-istaffi u jgħinu l-mistednin jinżlu. Il-kalessi kienu qegħdin jaslu wieħed wara l-ieħor. Ma' kull kaless kien hemm żewġt irġiel. Il-burdnar isuq il-bhima u jiġri maġenb il-lasta tal-lemin u x-xriek, b'idu l-waħda iżomm bann jixgħal u bl-oħra imqabbad mal-lasta tax-xellug. Malli l-mistednin kienu jinżlu mill-kaless, kien iqum bħal għaha fost in-nies iħarsu. Illi kienu jistagħġbu bil-ġmiel tan-nisa, bil-ħarir u l-bizzilla tal-bieshom, bid-dabijiet ta' fuqhom, bil-bixra ta' gwirija tal-irġiel, bl-uniformi jew bil-kustumi tagħhom, kollha lwien u mbrukkat u xwabel u buttuni jleqqu. Kultant kien jasal xi kavallier waħdu, riekeb fuq iż-żiemel, li qabel ma jieqaf quddiem il-bieb tal-palazz, jogħla fuq saqajh ta' wara u n-nies malajr jitferrxu, jersqu lura u jħallu roqgħa madwar iż-żiemel. Imbagħad imur wieħed mill-irġiel tal-livrija, Jaqbad iż-żiemel mit-testiera, itaptablu fuq għonqu biex iżommu ġwejjed sakemm jinżel il-kavallier li jitlaq ir-riedni f'idejn ix-xriek biex isuq iż-żiemel għall-istalel li kienu fil-ġenb tal-palazz. F'ras it-taraġ kienu waqfin is-sidien tal-palazz. is-Sur Paul Parisio u s-Sinjura Parisio, u magħhom is-Sinjura Bettina Dorell, oħt is-Sinjura Parisio. Is-Sinjura Bettina kienet tgħix ma' oħtha fil-palazz u kienet qisha hi s-sid ta' hemm ġew. Kienet mara imżejna bi ġmiel u għana, dehn u ħeġġa. Għalkemm ma kinitx żagħżugħa, xufftejha kienu għadhom mimlijin u mbissmin. Ħaddejha imlewmin, għajnejha jilmgħu u wiċċha imdawwal b'dija ta' hena. Kellha sura ta' tfajla mimlija ħeġġa u ħrara għall-milja tal-ħajja. Is-Sinjura Bettina kienet mara li tingħażel fost ħafna nies. Twila, sabiħa, ħafifa, dħulija, taf tmur ma' kulħadd. Kellha għaqal u den u fuq kollox kienet taf xi trott il-ħajja. Kienet monija bil-ġid u r-risq, imma ma kinitx xebgħana mill-ġibdiet tad-dinja. Kienet mara ta' ambizzjoni kbira, xewqitha illi tidher u li tikseb setgħa u qawwa Għalhekk, moħħha kien dejjem iberren biex tindies u tagħmilha ma' min ikun fuq ir-riħ. Dak kien żmien li jaqbel ħafna għal min hu ambizzjuż jew ħawwadi. Kien żmien ta' taqlib kbir fid-dinja. min-naħa ta' Franza kienet ġejja fewġa qawwija li ċaqalqet il-qagħda ta' mijiet ta' snin. Kien hawn fil-gżira tagħna tqanqila fil-ħajja ta' kuljum u fost il-poplu tnisslet xewqa għat-tibdil u qamet ħrara għall-ħelsien. Tibdil u ħelsien huma żewġ ħwejjeġ illi minn dejjem xelu moħħ il-bniedem bi xrara ta' tama. Il-kotra dejjem tistenna illi jasal żmien ir-risq u bla ma tqis dejjem timxi wara min iweda l-għana u jwebbilha bi gwadann kbir. Hekk, hekk ġara f'Malta tal-għoq is-seklu tmintax. In-nies kienu ilhom ma' tlett mitt sena taħt il-ħakma tal-Kavallieri ta' San Ġwann. Kienet ħakma iebsa, iebsa u xi drabi ħarxa wkoll. Imma kellha t-tajjeb tagħha, għax għall-inqas Malta kienet magħduda bħal nazzjon għaliha, indipendenti minn kulħadd. Matul iż-żmien li l-Kavallieri damu f'Malta, ftit, ftit daħlu taqlib jew tibdil fil-gvern tagħhom u fuq kollox, fuq kollox żammew ruħhom għalihom mill-poplu. Tant li meta wasal żmien it-twegħir, il-kotra kienet mifruda mill-ħakkiema tagħha u fuq kollox kienet imxewxa mill-aħbarijiet tal-għaġeb li kienu dikment jaslu mill-Ewropa, l-aktar minn Franza. Madanakollu, ix-xejra ta' għeluq is-seklu tmintax ma kienet taqbel xejn mal-iskop li għalih kien inħoloq l-Ordni. Dan kien twaqqaf ħames sekli qabel bil-ħsieb li jgħin lill-pellegrini huma u sejrin il-qabar ta' Kristu f'Ġerusalemm, iħarishom mill-għedewwa, jiftħilhom djar fejn jistrieħu u sptarijiet fejn isibu min idewwihom u jfejjaqhom mill-mard. Sakemm Ġerusalemm kienet f'idejn l-Insara u sakemm is-Saltna Nisranija damet taħkem fl-Art Imqaddsa, eluf u eluf ta' fidili kienu jterrqu minn kull naħa tal-Ewropa lejn il-qabar ta' Kristu. Kienu jdumu bosta xhur fis-safar tagħhom, ħafna drabi ibatu l-ġuħ jew għajjenin jew migdudin mill-mard, dejjem bil-biża' li jaħbtu għalihom il-Ħalilin jew il-Miżilmin u jħalluhom midrubin jew miġruħin, jew ukoll ikarkruhom ilsira. F'dak it-tiġrib u l-għawġ kollu, il-kavallieri kienu sejf u tarka tal-pellegrini u l-ħtieġa tagħhom kienet tinħass tant kbira illi d-dinja ma kinitx tista' tgħaddi mingħajrhom. Imbagħad, meta r-Renju Latin intemm minn Ġerusalemm, il-kavallieri sabu ruħhom maqtugħin mill-Belt Imqaddsa. Iżda huma fetħu oqsma ġodda għall-ħidma tagħhom. Ħadu l-armi f'idejhom u bħala gwerrieri ta' Kristu qabdu ġlieda bla qiegħda kontra s-segwaċi ta' Maomettu fuq l-art u fuq il-baħar. Imma aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar in-nazzjonijiet bdew jersqu lejn xulxin, u n-nies bdew jifhmu kemm jiswew il-ftehim u l-ħbiberija ta' bejniethom. Il-ftehim u l-ħbiberija huma l-aqwa mezz li jmewwet u jxejjen il-qilla tal-gwerra. Huma li n-nazzjonijiet bdew jiftehmu bejniethom. Lill-kavallieri naqashom il-kamp għall-ħidma tagħhom. U meta taffiet il-mibegħda bejn l-Insara u l-Misilmin, dawk is-suldati ta' Kristu waqgħu fi bruda u tilfu kull ħrara għal ħajja ta' sagrifiċċju, bdew jinġibdu wara t-tlellix tal-ħajja u jinbarmu mat-taqlib tal-politika. Hekk, meta waslet it-tempesta tar-Rivoluzzjoni Franċiża, l-Ordni tal-Kavallieri ta' Malta kien qisu dgħajsa fil-maltemp bla qlugħ u bla tmun. Minbarra, l-Ordni kien jidher sħiħ u qawwi, imma minn ġewwa kien fieragħ u merri. U bħalma l-għasafar jinġabru madwar rummiena mixquqa jnaqqru snien ħomor u misjurin, hekk, hekk madwar il-qalba tal-Ordni għajjien indehsu nies ħawwadin u makakki biex ikunu fil-qrib malli l-ordni jibda jmajna u jiġġarraf. Aktar ma beda joqrob it-tmiem, aktar l-ordni kien medi fit-tlellix u l-frugħa. U bħalma l-ħuġġieġa aktar tixgħal b'dawl qawwi aktar ma n-nar jikkonsma l-ħatab, hekk Hekk l-Ordni fl-aħħar snin tiegħu f'Malta intefa' f'xejra ta' kburija u tberbieq tal-ġenn. Il-Kavallieri kienu bl-imħatra min l-aktar jagħmilha ta' kbir u setgħani u għani, intrefgħu mill-poplu u nqatgħu mill-ħajja ta' kuljum u tawa għad-divertiment bil-għama. Fil-bereġ u l-palazzi tal-belt, fil-villa u djar tal-kampanja, kienu dlonk isiru ballijiet, banketti u laqat ta' tgawdija bil-ħela u bla raj. Il-ballu fil-Palazz ta' Parisio ma kienx jagħmel għajb lil bosta oħra illi dik il-ħabta kienu jsiru f'palazzi oħra tal-għonja Maltin. Marru għal dak il-ballu l-ogħla kavallieri, l-aqwa nobbli, l-aħjar nies, kull min kien xi ħaġa, deher hemm mas-sieħba tiegħu. Is-swali kienu mimlijin bil-mistednin. Kulħadd jiddandan u juri ruħu, min jiċċaċċra, min jixrob, min jiżfen, min iħares minn taħt u min jitbissem, mhux għax qalbu mimlija bil-għena, iżda għax jixtieq jiġbed lil xi ħadd leh. Tfaqqigħ ta' daħk, tinbix, sklamazzjonijiet, kliem ta' ħajr u ferħ, ċekċik ta' tazzi, tkarkir ta' riġlejn jiżfnu fuq il-qiegħa tal-parke, tħaxwix ta' dbielet, kienu jqajmu geġwiġija li msieħba mad-daqq tal-orkestra kienet tinfirex mal-palazz kollu u tnissel f'kull min kien hemm, ħajra għall-ferħ u għat-tgawdija. Meta kienu għoddhom waslu l-mistednin kollha, daħlu l-Kommendatur Bosredon u kavallier ieħor miegħu, li xaħtu l-mantell u l-kappell f'idejn żewġ qaddejja u telgħu it-taraġ bil-ħeffa qishom kienu ta' ġewwa f'dak il-palazz. Il-maġġordomu, li kien wieqaf fil-liwja tat-taraġ bil-baklu f'idu, għajjat isem il-Kommendatur u minnufih dar lejn il-kavallier l-ieħor biex jistaqsih x'ismu, iżda s-Sinjura Bettina, malli rat iż-żewġ kavallieri, inqalgħet minn maġenb oħtha u marret fuqhom bi ħrara kbira u laqathom bil-ferħ, u ressqithom lejn is-Sur Parisio u s-Sinjura tiegħu. Sid il-palazz qalilhom illi kien ġieħ għalih illi għoġobhom jonoraw il-ballu tiegħu, imma billi dak il-ħin kienu waslu mistednin oħrajn, is-Sinjura Bettina ħadet iż-żewġ kavallieri u, ħelu ħelu, ressqithom lejn kurutur fejn ma tantx kien hemm rassa ta' mistednin. Hawn ħafna minn tagħna? staqsa l-Kommendatur Bosredon. Minn taħt l-ilsien hawn xi erba' ġmielhom. Kemm se jieħu pjaċir jiltaqgħu maċ-ċittadina Bo! wieġbet is-Sinjura Bettina. Imma billi dak il-ħin resqu xi erba' dami jiċċaċċraw bejniethom u jħarsu minn wara l-imriewaħ, hi żiedet tgħid b'leħen għoli. Sur Kommendatur, nittama li llejla tibqa' magħna sal-aħħar tal-festa! U reġgħet resqet lejn is-Sinjur u s-Sinjura Parisio biex tilqa' magħhom il-mistednin li kienu għadhom jaslu. Dawk il-mistednin minn tagħna li staqsa lihom il-Kommendatur Bosredon kienu nies mixtieqin jaraw bidla fil-Gvern ta' Malta. Xi wħud minnhom kienu mogħmija mill-fehmiet ġodda li tnisslu fi Franza wara r-Revoluzzjoni. Oħrajn Kienu mitlufin wara l-glorja ta' Napuljun. U bosta kienu jittamaw li t-tmiem tal-kavallieri f'Malta jisfa ta' ġid lil din il-gżira. Dawk in-nies ilkoll flimkien kienu jingħaqdu f'konfoffa li megħjuna mix-xejriet ta' dak iż-żmien u mill-ġibdiet ġodda fost il-ġnus sabet art għammiela fejn trabbi l-għeruq tagħha. Meta l-festa kienet fl-aqwa tagħha u l-mistednin kienu f'telfa ta' xorb, żfin u divertiment, xi erba' minnhom infirdu mill-bqija u minn taħt 'il taħt telgħu wieħed wieħed f'kamra għaliha ħdejn il-bejt. Kienu jidhru li huma nies ta' qatgħa waħda u ta' fehma waħda għax kollha laqgħu lil xulxin bi ħbiberija kbira. Imma għalkemm ferrħu b'xulxin, żammew bħal sikta bejniethom u kellhom għajnejhom jżebbġu l-ħin kollu lejn il-bieb biex jaraw min jidħol. Wara ftit daħal il-Kummendatur Bozredon U minnufih l-oħrajn daru miegħu. Dak li ġibt, min hu? Min hu dak li ġibt? staqsewh xi tnejn. Daka ċ-ċittadin Abo. Għadu kemm jasal minn Franza. Ta' min jaf daka? Ried ikun jaf wieħed minn dawk tal-laqgħa. Abo ġej minn Pariġi. Bagħtu Napuljun biex jara l-qagħda f'Malta kif inhi u biex iwitti t-triq għall-miġja tal-Armata tal-Orjent li tqaċċat il-ponot ta' Slaleb b'bojod.
Żied ieħor biex idaħħaq. Dak il-waqt infetaħ il-bieb u dehret is-Sinjura Bettina msieħba maċ-ċittadin Abogħ. Dan baqa' dieħel filwaqt li sinjura ħarset lura bil-ħatfa, imbagħad daħlet bil-għaġla u tebqet il-bieb warajha. Dawk tal-laqgħa qagħdu bilqiegħda madwar is-Sinjura Bettina, li minnufih għarfithom min kien iċ-ċittadin Abo u għaliex kien ġie Malta. Imbagħad Dak il-Franċiż beda jitkellem. Qabel ma tlaqt minn Pariġi, qal Abo, tkellimt ma' Talleyrand, Perigord u ma' Napuljun ukoll. It-tnejn qablu, it-tnejn qablu li Malta ma tistax tibqa' taħt il-Kavallieri, illi ma jdumux, ma jaqgħu fix-xejn. Jeħtieġ A Jeħtieġ li din il-gżira tmur taħt Franza. Fil-pjan tal-gwerra li mħejja Napuljun, din il-gżira hi magħduda bħala qofol tar-rebħa u mistennija illi tkun l-ewwel glorja illi tikseb l-armata tagħna meta tiknes il-Mediterran minn Golf tal-Jun sa Delta tan-Nil Iżda biex it-tieħ ta' Napuljun iseħħ aktar bla tfixkil, jeħtieġ, jeħtieġ illi jkollna madwarna nies qalbiena u ħabrieka, nies, nies illi jafu jħaddmu moħħhom u jinqalgħu biex jiġbdu l-kotħa ħalwa ħajja. Jekk ikunu mniżżli mill-kotra, aħjar u aħjar. Bħalma tafu, ir-Revoluzzjoni Franċiża li fetħet it-triq għall-konsulat ta' Napuljun qabdet fost il-poplu baxx. Intom tafu wkoll li l-ġeneral tagħna

Tħabet li qiegħed iwieżen id-dinja tal-lum. L-eqwa tnejn fost dawk iż-żgħażagħ huma Ċens u Barbara u min kien Anton Vassalli. Qal wieħed minn dawk tal-laqgħa. Iċ-ċittadina Bo ħares lejn is-Sinjura Bettina U staqsiha. B'aħbara u vassalli huma ħbieb tagħna? Nafhom, nafhom ħafna u naf sewwa kif huma jaħsbuha. It-tnejn jaqblu mal-fehmiet tagħna u xtaqu jxerrduhom fil-gżira. Fuq hekk, fuq hekk kisruha mal-Gran Mastru. Ġibdu fuqhom il-qilla tal-Ordni U issa, issa jinsabu f'qiegħ il-ħabs, qalet is-Sinjura. Dawk it-tnejn jistgħu jkunu ta' għajnuna kbira meta s-suldati tagħna jinxtaħtu fuq din il-gżira u Napuljun jieħu l-ħakma f'idejh. Qal is-Sur Pousillieu, wieħed minn li kienu jikkonfoffaw f'dik il-kamra. Kif nagħmlu, kif nagħmlu biex noħorġuhom mill-ħabs, he? Kif nagħmlu? Staqsa Bo, filwaqt li ġerr għajnejh fuq dawk li kienu miġburin madwaru. Għal dik il-mistoqsija kien hemm min kemmex moħħu. Kien hemm min ġabar xufftejh, imma ħadd, ħadd ma lissen kelma jew wera li kellu xi parir x'jagħti. Iċ-ċittadin Abo deher li kellu xewqa u ħrara kbira biex jeħles lil dawk iż-żewġ żgħażagħ mill-ħabs. Għolla rasu u qaleb għajnejh lejn is-saqaf u filwaqt li b'idu x-xellugija ħafen il-maqbad tax-xabla li kellu mdendla ma' qaddu u bil-leminija beda jmelles il-ħitu, hu tkellem bil-qajla u minn taħt ilsien, F'Pariġi
Irnexxielna niftħu beraħ il-bibien ta' Bastija. Hawn, hawn ma nsibux min ibexxaq il-bibien ta' Sant'Elmu?
Ħadd minn dawk li kienu hemm ma wera l-inqas ħajra li jmidd idejh biex ibexxaq il-bibien ta' San Telmu, u għalkemm kollha dehru li xtaqu jgħidu xi ħaġa, iżda ħadd minnhom ma sab xi jgħid u raġa' waqa' skiet. Meta rat hekk, is-Sinjura Bettina tħarrket, ħadet nifs qawwi U għolliet idha fuq moħħha bħal min jgħaddilu ħsieb minn rasu. Dawk tal-konfofa dawru għajnejhom bil-ħeffa lejn is-sinjura u stennew bid-dewgħa li jisimgħu dak li kienet sejra tgħidilhom. Fost il-mistennin illejla għandna l-Kavallier Bla Kap.
Qalet is-Sinjura bi tbissima fuq xufftejha. Il-Kmandant ta' Sant'Ermu? Żied il-Kap ta' Mason bil-ħeffa filwaqt li resaq lejn is-Sinjura. Il-Kavallier Bla Kap minfuħ bih innifsu Qisu pagu! Issoktat tgħid is-Sinjura Bettina b'nofs daħka. U jħobb jiftaħar u jgħid illi għandu setgħa kbira. Dejjem iħaqqaq li l-kelma tiegħu ma jiksirha ħadd. Qal il-Kummendatur Bosredhom. Taħseb illi bl-akka Jista' jaqdina?
staqsa ċittadina bo lis-Sinjura Bettina. Għandi xi jgħidli li jekk nieħdu bil-ħlewwa u nonfħu, naqla' mingħandu dak li rrid. Taħseb hekk? Taħseb hekk? staqsew xi wħud għalenija. Ħalluh fi ħsiebi. Ħalluh fi ħsiebi. Arawni, arawni, sejra nsibu! qalet dik is-sinjura b'leħen sħiħ li jixhed rieda qawwija. Iċ-ċittadina bo qarras wiċċu għax deherlu li s-sinjura ma kellhiex tindaħal għal biċċa xogħol bħal dik. Imma hi Riedet torihom kemm tinqala' u kemm issarraf lil dawk il-ħafna rġiel kollhom qerq u ħżunija, u bla telf ta' żmien bexqet kemkemm il-bieb tal-kamra, tat daqqa ta' għajn u malli rat li ma kien hemm ħadd fil-kuritur, ħarġet bil-għaġġla mill-kamra u tebqet il-bieb warajha. Għallum se nieqaf hawn. Sa ma nerġgħu niltaqgħu. Islem.
Għadkom kemm smajtu l-ewwel silta mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat